Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Яңа музыкаль сәгатьне вакларга керештек. Студиядә мин Айгөл Хәйруллина һәр вакыттагыча. Әйдәгез сәхнәдә ша тапшыруын башлап җибәрик. Э, фон инде э, барган сезне әзерләр өчен һәм инде без онлайн трансляциябезне кабыздык ВКонтакте карый аласыз. Димәк, без

Э, без э, сезгә имин э, кичләрне теләп калабыз һәм һичшиксез сезгә һичшиксез сезгә бәйрәм котлауларын җиткерәбез һәм бәйрәм котлауларын бик ерактан күрше республикадан килгән кунагыбыз да җиткерәчәк автор башкаручы күп кенә популяр җырлар авторы мөдәррис газетдинов бүген студиябезнең кунагы мөдәррис әфәнде исәнмесез хәерле кич Исәнмесез, хәерле кич барыгызга да. Без сезне студиябездә күрергә чиксез шатбыз. Ерак араларны якын итеп, э, менә шулай бәйрәм э, кичендә дә безнең белән бергә, безнең тамашачыларыбыз белән үткәрергә дип ният итеп килүегез өчен иң беренче чиратта шәхсән үз исемемнән рәхмәтләремне җиткерәм сезгә. Рәхмәт.
Мин дә бик шат сезгә килүемә. Һәм э, әйдәгез без сезне таныштырыйк әле безнең тамашачыларыбыз, тыңлаучыларыбыз белән. Э, Гәрчә сез яңа кеше булмасагыз да, сезне тамашачы барыбер ишетеп, күреп белмәгәннәр дә бардыр арасында бәлки ишетмәүчеләр дә бардыр мөдәррис газетдинов э, ул э, күп кенә татар эстрадасының популяр җырлары авторы автор башкаручы мөдәррис әфәнде э, әйдәгез әйтеп китик әле иң башта кемнәр башкара сезнең җырларыгызны Э, кемнәр башкара кемнәр башкармаган наверное санарга җиңелрәк чынлапмы әйе чынлаптыр э, мин инде э, теге тамашачы белеп тә бетермәйдер потому что концертлар бетне куеп йөрмим үзем иҗат кичәләрем гомер эченә бер дисәң дә була ә инде җырчыларга килгәндә Мин э, менә иҗат концертларыма әзерләнгәндә, менә күп озакламый була бит инде, 55 Әйе. яшем тулды. Шул исәптән менә э, иҗат кичәләремне үткәргәҗәм, шунда санаштырып утырдым. Э, минем җырларны халык җырлары гына Татарстанның һәм Башкортстанның халык артистлары

популяр автор инде сез. Һәм дә популяр җырларны, әлбәттә, инде санап китсәк, менә әйдәгез беренчесенә, әйдәгез әйтик әле, менә халык безнең тамашачыларыбыз белсен. Э, Төнге урам җырын беләсезме, дуслар? Беләләр. Э, Әлфин Аскамов башкаруындагы шул Төнге урам җырының авторы Шулай ук Мөдәрис Газетдинов. Яхшы тагын бер э, Татарстан халык артисты Зәйнәб ханым Фәрхәтдинова башкара. Әче, әче җыры.

э, һәм э, күп кенә җырлар менә аллага шөкер әйтәсе килә э, буш җырлардан башка э, тагын күп кенә җырлар әле иге вакытта да җырланып килә репертуарларында сакланып э, шул ук габделфәт сафин репертуарында мин ышанам әле таңнарга күп кенә менә тамашачылар миңа шул җырны яратам дип э, яза- язалар әле дә языштыралар Айдар Галимов.
Айдаргәлимов табыну дигән җырны тоже җырладык. Күп кенә инде ул менә Айдаргәлимовка килгәндә э, мин аларга э, э, Салават абый Фатхетдинов белән бик нык рәхмәтлемен, чөнки минем иҗатым э, профессионал җырчылар башкаруында иҗатым э, менә именно алардан башланып китте. 96-95 елларда э, Салават абый Фатхетдинов үткәнне каргамайк җырын Рәүләвы Шаммас сүзләренә язылган э, җырлый башлады. Ә Айдар Галимов Э, бит инде э, табыну ринат абый хәйри сүзләренә язылган җырны җырлый башлады менә шулардан алардан башлады башланды минем э, иҗат юлым дисәң дә була бик җиңел аяктан башланган икән җиңел юлдан башланган ә ләкин нинди, нинди кешеләр бит әле әйе чынлап та әйдәгез алайса шушы нәкъ менә иҗат юлының башына Барыйк, без инде тыңлаучыларыбызга таныштырдык, таныштырдык, аңлаттык. Нинди җырлар икәнлеген, алар хәл көйлиләр әйме, чынлап та, о, яхшы җырларның авторы икән дип, без инде хәзер тәкъдим иттек. Һәм бит чынлап та шулай. Сезнең менә барыбер иҗат кешесе, ул э, кайчан да булса үзенең беренче җырын э, кемгә дә булса әйтик тәкъдим итә беренче иң беренче э, билгеле җырны ул халык артистына да отказанган артистка да тәкъдим итмәскә мөмкин иң беренче җыр аның үзе өчен язылган була әлбәттә сезнең дә нәкъ шулай булдымы минем дә очракта шул э, шулай ук булды э, инде иҗатка килгәндә э, вообще музыка белән шөгыльләнү инде Минем мин Илеш районының Иске Үктә авылында тудым. Ә, анда ә, һәрбер теге җырчы булып җырга якын кешеләр наверное шул үзләрен хәтерләйләрдер э, аякка басканнан бирле җырга тартылып моң, җырлап э, моңланып йөргәннәрен мин дә инде үземне белгәннән бирле әлбәттә ә, мәктәп елларында ук урысча җырлар башта җырлай башладым соңыннан ә, татарча җырлар өйрәнә башладым ә, гармонда өйрәндем бер инде үзебезнең өйдә ә, кемнәндер калган ә, гармон ә, булды тула гармоны ә, шунда инде мин хәтерләйм ә, менә кыш көне киенеп чыгып верандага чыгып утырып ә, шуны тарткалап өйрәнмәкче булып утырганнарына ә, теге әткәй әнкәйләр инде бик ә, мәзәксенгәннәрдер ә, ләкин ә, бер сүз әйтмиләр иде җырласын дигәннәрдер инде интексен шуннан бит инде килә дальше мине картыем җиденче классларда укыганда баян алып бирде матур яңа өр яңа баян үзенең пенсия үзенең пенсия акчасына мхм э, шуннан соң баянда өйрәнә башладым гел самоучка безнең музыкальный школалар инде э, райцентрда гына анда йөрергә туры килмәде мин кешедән карап шундай үзем тарткалап өйрәнештерергә туры килде шулай өйрәнеп аннан соң инде соңрак шул сигезенче тугызынчы унынчы классларда инде бөтен мәктәптәге барган бөтен мероприятиеләрне үзем уйнап, үзем э, э гармунда уйнап, шулай оештыра дирек концертлар. Шулай үзегез өйрәнеп э, һәм әй, нота белмичә үзегез өйрәнеп кенә менә шулай итеп э, башланды иҗат юлы. Наслух, әй, наслух бөтен э, ниләр гармуннар, баяннарны өйрәнеп шулай. Ә инде э, Бу иҗат э, җыр язуга килгәндә, 10 класста мин 10 э, классны бетерә алдыннан последний звонокта мен айтам нинди сюрприз эшләргә кирәк мин җырлап киләм ә, гармунда да ә, шәхестән генә ну бик озак кына уже дүрт биш ел уйныйм ә, ниндидер уй килде бер көнне ә, күктауга багышлап җыр языйм әле дип анда утырып э, шигырен яздым башта интегә интегә бик ару гына интегә туры килде рифмаларны туры китерергә димәк сүзләренең дә авторы сез әйе сүзләрен дә яздым кемнән сораймын инде онынчы класста мин әйе теге берсен дә белмәйм бер шагыйрь дә юк э, шигырен дә яздым и тагын бер шигырь күңелем моңнары дигән җыр көй сүзләр яздым и шул ике җырга мин көй яздым Ничек килеп чыкканын да белмәйм, ничек э, ул э, идея килгәнен дә белмәйм. Шуларны җырлап, соңгы звонок әзерләп, э, менә үзебезнең укытучыларга сюрприз ясадым инде алдашларга да. Бүгенге көндә автор буларак сез менә шул беренче җырларыгызны ничек бәялисез? Нормально язылганмы? беренче беренче иҗаты чишмәсенең башы өчен нормально Нормаль, нормально язылгандыр, потому что шуннан соң э, теге барыбер укытучылар да бик э, довольны калдылар. Э, күтәреп алдылар. Бәяләделәр, әйеме? Наверное, уже шуннан соң композитор дип йөри башлагандыр да инде. Э, әлеге көндә дә мин ул җырларны хәтерләйм. Э, ул мероприятиеларда, кайбер мероприятиеларда без аларны даже шул э, авылда җырладык та инде дальше теге ә, коллективлар белән концерт куйганда районный концертлар смотрларда җырладык ә, нормальный был җырлар булды Димәк, хитлар булмады инде.
Димәк, юкка гына башланмаган әлеге э, иҗатка тартылу һәм э, бүгенге көндә аның каравы сезнең җырларыгызны танылган э, артистлар, танылган шәхесләр башкаралар. Аллага шөкер.
Инде без тыңлаучыларыбызга тагын бер мөрәҗәгать итеп алыйм. Без туры эфирдә эшлибез, дуслар. ВКонтактебезне карау мөмкинлеге дә бар. Бик күп сәламнәр юллыйлар сезгә дә. Һәм шулай инде котлаулар да күп килә. Рәхмәт. Э, һәм э, сорауларны тыңлаучыларыбызның сорауларын мин инде бераз гына музыкаль паузадан соң ишеттерермен, Мөдәрис әфәнде. Сез үзегез еш җырлыйсызмы, еш чыгыш ясыйсызмы? Э, еш түгел, э, элегрәк инде ешрак иде. Мгм. Иҗат кичәләрендә дә Уфада күбрәк үткәрә дирем. Э, Ә инде м, менә 11 елны Уникста да Казанда да үткәрдек. Бик күп җырчылар белән инде. Э, Үземнең эш буенча да Без конкурсларда, смотрларда катнашып киләбез. Э, район, республиканский конкурсларда теге э, профессиональ булмаган җырчылар арасында җиңүләр ирештем. Э, ул элегрәк инде 99-нчы, 2000-нче елларда күп кенә. Ә хәзер әзрәк, ну, сыйфатлырак язырга тырышам. Менә шул әзнең һәм сыйфатлысының берсе булсын әле бүгенге кичтә башкаруыгыз. Э, җырларыгызны без әлбәттә инде ишетерәсе килә тыңлаучыларыбызга. Кем ул Мөдәррис Газетдинов дигәндә, аның җырлары турында әйтик, э, танылган татар эстрадасы җырчылары башкару турында әйтик. Үзегезнең башкаруда ишетәсе килгән тыңлаучылар булса, менә рәхим итеп хәзер тыңласыннар иде. Әйе, менә э, теге башта бит инде без перечислять итеп куйдык, э, берничә Әйе. яңа э, ни, э, популяр җырлар. Әйе. Ә шулар арасында мин үткәнне каргамаякны кертәсе килә. Салават абый Фаткатдинов башкарында. Ул да күп еллар э, х- э, башкарылып килде, әле дә 25-нче сезонда кабатлап Салават абый аны кабатлап җырлады. Һәм менә мин шуны үзем дә тәкъдим итмәкче булам.

Тибәр йөрәк, тотынышкан кул булсын. Гомер бергә тибәр йөрәк, тотынышкан кул булсын. Тотынышкан кул булсын.
Зур рәхмәт. Э, инде без э, туры эфирда эшләгәнне әйткәч, тыңлаучыларыбыз э, дәррәү кузгалдылар язырга һәм шулай көндезге сәгатьләрдә үк Мөдәрис Газетдинов студиябездә кунак була дигәч, Э, бик куанучылар булды. Чынлап та сезнең иҗатыгыз белән таныш булган тыңлаучыларыбыз шактый һәм э, беләсезме, мин э, гомумән эфирга килгәнче һәрбер автор, һәрбер җырчы, һәрбер кунагыбыз турында әлбәттә инде эзләнәсең, аның турында кызыксынасың күбрәк миңа иҗат юлы кызык тик шулай да иҗат юлы Шәхси тормыш белән үрелеп бара бит инде ул, әй, Бүгенге көндә менә э, сезнең әңгәмәләрдән дә чыгып э, сорыйсым килә әлеге э, сорауны бирәсем килә. Билгеле нәселдән килә күпләрнең Ә табигатьтән килә, нәселдән килә шушы җырга, моңа сәләтләре. Менә сезнең дә әти әниегездән килгән дигән менә шушындый э, сүзегез булган икән. Чынлап та Э, бу шулаймы һәм гомумән ничәнче ничә яшьтә сез моны тойдыгыз э, сезгә э, шушы талант бирелгәнен сез кайчан аңлап алдыгыз соң әти әниләр әлбәттә безнең минем тоже җырмынга тартылалар иә алар спектакльләр әткәй инде күбрәк спектакльләр корырга ярата әнкәй инде менә ничаклы аш пешсу пешергәндә ул гел дә моңланып йөри дә ул үзе э, шигырьләр яза иде. Э, көйләр яза башласам, миңа инде теге не интегеп торасың анда төрле җырлар, көйләр язып шунда бер төрле көй ярамай инде генә диләр иде. Шигырь аның өчен әнкәй өчен шигырь важный иде. Сүзләре мөһим. Сүзләр, әйе, сүзләре мөһим иде. Э, алар инде э, төрле концертларга ул вакытларны әлбәттә клубта концертлар бик күп буладыр зур зур артистлар киләләр я әлбәттә бер спектакльне бер концертны да калдырмайлар иде бергә йөриләр иде ә миңа иң мөхиме теге ничек комачауламадылар үзләре үк теләктәшлек иткәннәр баян алып йөриләр дә бит әле гармун баянга моңга тартылып үзләре элек бит инде ул һәрбер теге мал суйсалар да җыелышып концерт куялар иде. Һәрбер өйдә диярлек. Һәрбер авылда бик матур менә уш китмәле э, җырчылар бар. Э, менә мин әлдә аларның һәрберсенеке җыелышып, э, бер 20 җырчы табырга була, мне кажется, любой татар башкорт авылында и рәхәтләнеп концерт куядырыйк. Нык моңлы, менә ау безнең авылда алсаң иде, Э, безнең э, клубның мөдире булып күп еллар әле инде э, лаеклы пенсиядә рәсидә апа мостафина эшләде ул менә минем уйлау буенча мин аңа менә табынып аның аркасында җырлай башлаганмындыр димен чөнки ул стертамак культпросветын беткән апа эй шул менә клуб мөдире булып урнашты да шунда пенсияда чыкты но аның дауысы любой җырчыга менә мне кажется оперный э, театрда да эшләрдей кеше иде ул э, шундый менә авылда шундый җырчылар э, эшли эшли әйе чынлап та бүгенге көндә халык арасында талантлар бик күп Э, халык арасындагы талантларны шулай ук сәхнәгә чыгарсаң, алардан шундый менә дигән артистлар чыга дип әйтүчеләр, әлбәттә инде без һәрберебез дә беләбез, таныйбыз, күрәбез, ләкин бүгенге көндә сәхнәгә чыгу ул зур көч, э, беләбез, зур чыгымнар таләп итә һәм э, билгели инде э, бүген җырлый башладым да, иртәгә инде син зур сәхнәне яулап алам диючеләр, алар нык ялгышалар. Әйе. Монда бик күп еллар, э, бик күп хезмәт һәм э, бик күп юллар үтәргә кирәк. Еллар да, хезмәт тә, әле инде ул теге экономика хәле шундый булгач, гел акчага да терәлә бит әле. Сүз дә юк. Тәк.
Бик мөһим нәрсә. Икътисадчы буларак, монда, монда Мөдәррис Газетдиновның Бөтен концертларыңны, иҗатларыңны башлар алдыннан шуларны да чутларга кирәк хәзер. Профессиональ яктан уйлыйм монда. Бүлдерәм сезне. Әйдә аңлатып китик әле. Чөнки төп хезмәт юлы, әлбәттә, аның иҗат түгел, ул э, икътисадчы һәм финансист. Әйе, башкорт, әйе, башкорт аграр дәүләт э, университетын беткән экономист мин. Менә бит. Әйе, дипломлы экономист, гомер буе экономист булып эшләдем. Но гомер буе җырчы булырга э, хыялландым. Әйе, шулай да менә җырчылар кырында, сәхнә кырында йөрсәм дә миңа бик мин бик шат. Шулчаклы күп җырчылар, халык җырчылары җырлавына мин менә довольный икътисадчылык э, дигәндә әлбәттә инде монда дебет кредит монда барысы да хәл ителгән һәм белеп эшлисез белеп барасыз шушы адымга һәм э, соравым да юкка түгел чөнки бүгенге көндә концерт тамашалар кую бик җиңел эш дип уйлаучылар булса ул һич кенә дә алай түгел менә икътисадчы буларак та иҗатчы буларак та әйтегез әле сезнең э, озакламый булачак март айында бик матур чарагыз да әйме бу сезнең иҗат кичәсе дип тәкъдим итәсез 55 яшькә арналган Алла бирсә.
Һәм менә ничегрәк сезгә бүгенге көндә менә концерт тамашалар оештыру чынлап та катлаулымы? Әйтегез әле, көн дә концерт оештырмаган кеше буларак. Нык катлаулы. Мин инде шул чаклы да булыр дип уйламаганым. Чөнки бит инде минем э, бу концертларда э, юбилеема багышланган, 55 яшьлеккә багышланган э, ноябрь аенда үтте яшь юбилеем. ә, шуңа багышлап күп бик күп артистлар җыйдым бит инде башкортстанда ә, башкортстанда уфада да юк уфада да булачак ул март башында э, казанда да ә, э, сәйдәштә ә, һәрберсендә инде ә, төрле артистлар егермешәр егерме бишәр артист катнаша аларның һәрберсе исемле ә, шулай да ә, менә хәзер концертлар күп ә, булу сәбәпледер инде ә, бик ә, билетлар сату ә, бик катлаулы бара Әкрен, э, чөнки э, халыкны да хәзер инде теге шоу көтә. Шаккатыру авыр. авыр, әйе, шаккатырга э, тораучылар гына э, җыядыр инде. Э, Ну, э, әйтәсе килә бу очрактан, э, ләкин дә шушы моңлы татар моңлы җырчыларыбызны, э, халык артистларын э, Э, халыкыбыз э, ныграк э, иҗатларын аларныңна игътибар итеп аларга аларның да концертларына шулай дәррәү куып йөрсеннәр иде яшьләр генә түгел Чынлап та теләктәшлек итсеннәр иде һәм әйтергә кирәк, бу очракта җырның башкаручысы гына түгел, авторына да илтифат күрсәтү мөһим бит әле. Менә авторлар күп очракта күләгәдә кала, авторларны белми кала диючеләргә ни диярсез?

күрсәтелсәләр әйбәт. Шулай да халык бит инде җыр тыңларга килә. Җырның авторын күбрәк теге беләләр, если алар күбрәк үзләре телепередачаларда катнашып, радиолар эфирларында катнашып, газет-журналларда басылып чыксалар. Ә инде минем очракта килгәндә, мин җырларым бик популяр э, булганнары да бар күп кенә бит инде ләкин дә шушы телевидение радиоларда бик катнашып килмәү сәбәбе бар үземнең эшем бар э, профессионал эшем бар шуңа э, шуңа да күбрәк белмиләрдер теге ул халыкны гаепләп булмай үзең дә гаепле бит инде получается менә беләсезме э, бик ошый миңа сезнең позицияга чөнки еш кына э, теге яисә бу кешегә аударып калдыру э, ниндидер сәбәбен эзләү әйме Ә, Ай-яй. бездә ул киң таралган, сүз дә юк. Монда э, чынлап та һәркем үзе эшләргә тиеш. Һәркем үзен таныту өстендә, һәркем үз иҗатын тамашачыга җиткерү өстендә. Менә мәсәлән, э, сез әйтмәсәгез, төнге урам җырын э, ның авторы буларак мин сезне гомумән мәсә- шәхсән күрешүем өчен э, куанып утырам. Икенчедән, шундый популяр җырның авторын ничек инде безнең тамашачыларыбыз белми, тамашачылар гына түгел шәхсән. Аны сез генә Мин дә. түгел, сез генә түгел, минем үземнең туганнарым да бик белеп тормыйлар. Күп кенә Димәк, чырлар. монда теге русча әйтсәк, недоработки монда э, сезнең дә Һәрбер- тарафтан, әйе. Мин үзем шул теге э, бик э, Э, үземне үзем сөйләп йөрергә яратмыйм э, шуңа э, бәлки шуңадыр да белеп тә бетермиләрдер ну җае туры килсә сөйләргә тырышам мөдәрис әфәнде миңа калса вакыты җиткәндер җиткәндер инде тыйнак булырга авторларга әйме кстати менә шул темага кереп киткәндә күптән түгел генә соңгы язган җырым усал булырга кирәк дип атала моны бу роберт абый миңнуллин сүзләренә яздым ул шигырьне мин күп тапкырлар ну яраткан, бик ошады ул миңа беренче күрүдән үк. Э, яз укып чыктым, анда бит инде 8-9 э, куплет. Э, шулай да мин аны җыр итеп була микән дип аптырап йөрдем дә йөрдем. Язасы килә бит инде монда нәрсә булса да. Моңлы җыр язып булмай, аңлашыла андый шигырьгә. Шансонный вариантлар бар бит инде теге халык рус халкында күбрәк. Бездә дә шундыйрак стильдә язып булмас микән дип яздым монда көй. Менә шул җырны э, үземә дә стимул итеп э, куям инде, үземә дә какой-то менә образец итеп. Шулай, наверное, бу Роберт Ава Миңнуллин бит инде, мин аны беләм, аның белән сөйләшкәннәр булды, исән чагында э, аның сүзләренә, берничә сүзенә шигырь яздым, ул бит безнең Илеш якташым. Э, аралашкан булды кагылыйммы карларга дигән шигыренә мин аның көй яздым әлфинә азганова җырлый э, гүзәлем э, илдар хәкимов җырлый Ә менә инде тагын бер җыр рәхәтләнеп яздым. Э, менә аның истәлегенә булсын иде бу җыр да. Тыңлыйкмы соң?
Ишеттерикме соң тыңлаучыларыбызга? Әйдәгез, рәхим итегез.
Тыйнакыларга көн юк бездә

Ерак булырга кирәк. Иң әйбәте бу дөньяда дурак булырга кирәк. Инде беләм бу тормышта усал булырга кирәк. Хәтта иң усалларга да мисал булырга кирәк. Инде беләм бу тормышта усал булырга Кирәк хәтта иң усалларга да Мисал булырга кирәк хәтта иң усалларга да Мисал булырга кирәк
Бу шигырьне күп тапкырлар э, яңгыраткан бар, укыган бар, ә менә чынлап та җыр формасында э, гомумән башкача кабул ителә. Әйе, бу бит инде э, Роберт абый әйтәсе килгән әйе менә бая. Э, Роберт абый үзе бит инде усал кеше дип әйтеп булмай. Әй. Э, Шундый э, тонкий, не кеше э, х- кешелекле, тыйнак кеше. Э, Мин инде уйладым, бу шигырьне менә күп йокыда парлау кач, нәм эшләп Роберт абый шулай җ- шундый шигырь язган микән дип. Э, нәтиҗә инде шундый э, скорее всего аны бик нык ачуландырганнардыр ул вакыт бүтәнчә аңлатып булмый ә сез ни өчен әлеге э, җырга алындыгыз сезне дә ачуландырдылармы әллә ачуланган чаклар булды шулаймы күп тапкырлар мынандай шигырь килеп чыккач мин менә әйтеп торам бит күп тапкырлар язасы килеп йөрде ничек язарга нәрсә язарга менә чыкты җыр. Безнең тыңлаучыларыбыздан бик күп хәбәрләр килә һәм илтифат күрсәтеп безгә э, шулай үзләренең фикерләрен, сәламнәрен җибәрүчеләргә дә э, инде рәхмәтләр әйтеп укый башлыйм әле. Хәерле кич, Мөдәррис әфәнде. Сезнең э, язган, киң танылу алган җырларыгызны яратып тыңлыйм. Музыкаль иҗат юлы ни өчен сайладыгыз? Нинди сәбәп этәргеч булды? Зур рәхмәт. Башкортстанның Бүздәк районы Дамир Вәлиев исемле тыңлаучыбыз яза. Әйткәнем җырга якын буласы килде, потому что чөнки әйтеп торам инде бәләкәй чактан җырга радиодан чыккан һәрбер җырны э, һәрбер җырчының беләдер идем, ятлап барадыр идем. Җырга омтылыш үзеннән үзе булды. Ә инде сәхнә тирәсендә 10 э, класста җыр яза башлагач инде мин ул э, с удовольствием э, э, развивать итәргә тырыштым бу э, идеяны. Әй, әй. Һәм әлбәттә җырчыларга үзем бирә торып җырлайтып шул сәхнә кырында булып э, җырчылар белән аралашу миңа нык мин зур нык бәхетле дип саныйм үземне. Тагын бер тыңлаучыбыз ансы да Дамир исемле, ләкин ансы Буадан. Бик э, матур итеп яза ул безгә. Ассаламу алейкум. Хәерле кичләр белән сезне Айгөл Хәйруллинага һәм сәхнәдәш тапшыруның кунагы Мөдәрис Хасисиновка. Бу аякларның кайнар сәламнәребезне юллыйбыз. Яраткан композиторыбызның иҗаты белән без күпмедер дәрәҗәдә таныш. Чыннан да Мөдәрис Хасисинов бик талантлы шәхес. Аның җырларын тыңлаган саен тыңлыйсы килә. Кызганыч, концертларда җырчылар авторларының исемнәрен Әйтмиләр. Бик сирәкләре әйтә. Без э, Мөдәрис Хасетдиновны бүгенге Ватанны саклаучылар көне белән дә котлыйбыз. Исәнлек, иҗади уңышлар, гаилә Рәхмәт. бәхетләре телибез. Э, Март аендагы юбилей концертыгыз шаулап, гөрләп узсын иде. Әмин, Дамир абыегыз бу аякларыннан дигән. Рәхмәт. Менә халкыбыз шулай казанлылар Уфалылар җыелып килсәләр, гөрләп үтәчәк. Дамир абый көтеп калабыз сезне дә шулай ук. Барыгызны да. Әйе.
Ә, хәерле кич. Мөдәрис әфәнде, Әһә, э, бу хәбәрне укыдым инде. Рәхмәт сезгә бәйрәм белән. Шундый матур кич. Э, рәхмәт сезгә әлеге кичне үткәргәнегез өчен, безгә шундый матур җырлар бүләк иткәнегез өчен, иҗатыгыз өчен рәхмәт. Э, гөлшат исемле тыңлаучыбыздан хәбәр хәерле кич бик ошый миңа сезнең җырларыгыз э, мөдәрис әфәнде яраткан җырым онытырга мөмкин түгел сине генә уйлый күңел дигән җыр бик барасы килә концертына уңышлар сезгә дип яза рәхмәт зур рәхмәт әфәрин э, гөлара шәрипова яза әфәрин рәхәтләнеп тыңлыйбыз әфәрин мөдәрис әфәнде һәм шулай ук инде гөлнур ханым айзатулова яза көтеп алабыз алла бирса мөдәрриснең җырлары гаҗәеп бит аның Ул моң э, дөньясында эздерә белә инде Мөдәрис. Әле менә э, концерты була дип ишеттем. Сәхнәдә тыз-быз сикереп, акырып йөрүчеләргә шаккатып, дистәлеген күлмәк күрсәтүчеләргә таң калып йөргән тамашачыдан композиторыбыз ни көтә икән? Менә шундыйрак э, компроматив сорау. Моң белән яулый алырмы Казанны? Мөдәрис туган, сиңа уңышлар телим. Буадан Гөлнур апагыз Айзат. Зур рәхмәт Гөлнур апага. Инде концертыбызда безнең э, сикереп йөрүчеләр юк. Э, Ансы менә сикереп йөрүче- Сайлап кына бирә ул җырчы- җырчыларга Без- җырларны. Безнең э, минем инде бу иҗат кичәмдә э, бик моңлы җырчылар э, җыелды. Алар бит инде менә Казанда буласы иҗат кичәмдә Зәйнә Фәрхетдинова, Зөфәр Билалов, Рәсим Низамов, Әлфинә Әзганова, э, Алинә Каримова, э, э, Резда апа Тухватуллина, э, э, Рөстәм Закиров. Рөстәм Асаев, Айгөл Бариева, э, Рәдиф Зарипов, Илнар Ялалов, Рөстәм э, Насибуллин, э, Алмаз Хасанов һәм башкалар. Менә Монда иң моңлылар, мин менә сез санаганнар арасында иң моңлыларны э, чакырылы дип һәм иң моңлылар сезнең җырларыгызны башкара дип ка- тыңлап утырам әле. Әйе, мин инде моң, моңлырак җырлар язарга тырышам, им, шулай, әлбәттә, инде моңлырак җырчылардан җырлатасы килә җырларны. Инде менә Казанда гына түгел, Уфада да бит инде концертыбыз шул март аенда. Э, анда состав э, икенче төрлерәк инде. Анда э, безнең Расим Низамов белән Әлфинә Әзганова кунак булып киләләр Татарстаннан. Күбесе Башкортстаннан безнең Айдар Галимов, анда
Бу концертны минем Башкортстанга да барып карыйсы килә бит инде, ике составта булгач. Состав икенче әйе. Әйе.
Гөлназ Асаева
Гомумән, э, тыңлап барсак, э, карап барсак, афишаларны, әмма Болгар радиосында реклама э, шулай ук бара, концертта кемнәр катнашуы турында бездә әйтелә, Болгар радиосыннан да ишетә аласыз, Алла бирсә, менә кызыксынучылар булса, мәгълүмат бар. Шулай сезнең социаль челтәрләрдә дә шулай бардыр, әйеме?
Әйе, анда рекламалар да бара. Үземнең э, ВКонтакте, мин инде үз- күбрәк ВКонтактеда утырам. Э, Инстаграмнар э, ниләргә э, Бу бездә, үзләштереп- бу бездә үзләштереп булмады. тыелган чөнки социаль челтәр. Әйе. Әйе. Ә Менә э, җырларга килгәндә, а, бүгенге көндә м, менә моңлы җырчыларга гомумән э, э, чынлап та э, сез сайлап кына бирәсез ахрысы үзегезнең җырларыгызны җырчыларга. Шулаймы? Әйе, моңлырак җырчыларга биргә тырышам. Э, бу нигә бәйле?
Э, бүгенге көндә э, бераз гына сезнең татар эстрадасындагы җырларны кабул итеп бетерә алмавыгызга бәйлеме? Бәлки килешеп бетмисездер ниндидер җырлар белән, көйләр белән. Гомумән татар эстрадасының бүгенге көн халәте белән бәлки сез канәгать түгелдер.
Э, дөресен генә әйткәндә, менә минем үземнең шәхсән э, уем инде шундый. Э, соңгы елларда күбрәк татар эстрадасы, башкорт эстрадасы дип, татар эстрадасында даже күбрәктер, наверное, шул теге именно көйләргә килгәндә, мин күбрәк көйләрне карыйм, тыңлыйм. Э, минемчә э, шул э, рус эстрадасына ул теге яңалык түгел инде минемчә дә шулай дип теге уйлыймын күбрәк рус стилендәге турецкий стильдәге теге европа стилендәге инде хәзер көйләргә салышып теге
охшатып токмак күбрәк дисәм дә җырлар күбрәк бара ә ни өчен нәрсә белән ул халыкны алдыра менә мин аңлатып бетерә алмыйм шуңа мин инде э, үземнең направлениедә язасы килә дәвам итәсе килә зәвык белән бәйле бәлки кемгәдер шулай ук ошый торгандыр кемгәдер ошамый бәлки еллар узгач без аны чынлап та башкача кабул итә башларбыз бераз гына аң килер бәлки чынлап та бөтенләй башка фикердә ну, яшәрбез шулай да үзебезнең милизмнарны үзебезнең менә Барыбер бит татар моңы бар. Берни белән дә чагыштырып булмый. Менә мәсәлән, Әлфинә Сам башкаруындагы Төнге урам дигән җырны э, бер җыр белән дә бута булмый. Аны беренче нотасыннан ук таныйлар. Менә мәсәлән, әйдәгез э, шуны тыңлыйк әле. Әгәр дә каршы килмәсәгез, безнең тыңлаучыларыбыз да миңа калса бик яратып тыңларлар. Беренче нотасыннан ук без инде аны беләбез. Әлфинә Самова икәнлеген һәм Төнге урам җыры икәнлеген.

Ике генә яшь булган. Әйе. Әйе, мин аны күптән түгел дисәң дә белдем. Э, шулай китапларны менә Халисә апа Мөдәрисова язды бит инде ул Әйе, әйе. шигырьне.
Э, Шулай ж- шул китапны табып, мин җый- җыеп барам инде аларны, ул китапларны, кайдан алганмын, нәрсәләр анда, история, архив дигәндәй. Э, Шул китапны менә табып э, караган идем, анда э, язылган э, 1972 елны я- язылган дип. Миңа, о, мин 70 елгы, э, ике яшь булган. Шул заманнан бирле, 2002 нче елларга чаклы 30 ел бу шигырь мине көткән булачак, получается. Менә шуннан соң 2004 тә бит инде, 2003 тә, 2004 тә Әлфинә Ызганова җырлый башлады ул җырны. Шулай иттереп, менә әлеге вакытка чаклы, Аллага шөкер, тагын 30 ел дисәң дә җырланып килә. Гаҗәп бит бу. Э, беләсезме, мин э, хәзер менә сез әйткәндә, сез сөйләгәндә шуны уйлап утырам. Э, бу җыр мине көткән дибез, әйме? Бу китапларда басылган булган әлеге шигырь. Һәм элек бит менә чынлап та без интернет киңлекләр юк, әйме? Ә, кайдандыр эзләп табу яисә сиңа онлайн интернетта ә, менә бу сүзләре моңа көй языгыз әле дип җибәрүчеләр юк. Сез бу җырны үзегез ә, кая китапханәгә барып Әйе, тор инде, әйе, әйме? әйе, әйе. Каядыр я э, шагыйрә белән очрашу Әйе. вакытында мөмкин элек бүләк итәләр иде, әйме? Сез бу җырның сүзләрен үзегез эзләп табып, Эзләп табып, әйе, мин м, беренче әлбәттә без инде мин яза башлаган вакытта интернет юк иде, телефоннар юк иде сотовый. Шуңа мин э, шигырьләрне инде э, гәзит журналлардан э, үзем Мгм. китапханәгә барып, э, шунда сәгатьләр буена гәзит китаплар э, гәзитләрне э, бөтен шигырьләрне карап чыгып э, журналларны китапханәдә булган бөтен җыентыкларны бастырылган җыентыкларны китапларны шулай карап чыгып үземә билгеләп шуларны сайлап алып язадыр едем шулай ук сагындым сөйгәнемне шулай ук табылган җырларның берсе әче әчеләр һәм башка бик күп кенә җырлар. Менә шуннан чыгып тагын бер сорау туа бит инде. Кайчан җиңелрәк иде һәм кайчан э, сүзләргә э, көй язу комфортрак? Элекме сирәк һәм эзләнеп тапкан э, шигырьгә көй язумы? Әллә хәзер Көн саен сезгә э, шигырь, э, миңа калса, җибәреп тора торганнардыр. Менә мин Әйе. шигырь яздым дип. Шигырь язучылар күп алар. Э, Җыр өчен буламы ул, булмыймы? Әз генә риф, рифма ритмны тота алганы. Мин шагыйрь э, дип э, шигырь дә җибәрәләр. Әйе. Ә элек бит аның нәкъ чын шагыйрьләре генә китап бастыра алган һәм шигырьләр иҗат итеп менә шушы китапханәләрдә генә эзләп табып булган аларның китапларын. Шулай шулай э, элек инде ул теге мин э, укыган һәрбер э, шигырьне теге э, шундый настоящий шигырь дип кабул итә дим э, бастырылган димәк ул бөтен э, ниләрне үткән э, ничек Сәгут советларына, әйеме? Советларына, әйе.
Шыннан да элек элек тә төрле шигырьләр була бит инде. Кайбер кешеләр менә әле дә җибәрәләр дә интернеттан не язмайсың дип үпкәләйләр, Ә, кайсы, кайсы бер шигырьгә бик матур булса да, аңа э, менә э, көй язып булмай. Шигырь матур, бик матур. Э, но көйгә бармай инде, җырланмай. Кайбер күп кенә сүзләре шундый литературный яз, телдә. Яз, телдә язылган. Шуңа да язып булмай кайбер матур шигырьләргә. Ә инде хәзерге вакытта темалар э, ны эзләгәндә мин инде күп кенә э, теге яңа темарак эзләргә тырышам. Чөнки яңа тема булса, яңа э, ниндидер э, уйлар ул шигырьдә булса, әлбәттә аңа э, мин уйлау буенча көй дә э, чим шигырь матуррак, э, Үзенчәлеклерәк була, үзенчәлеклерәк, әйме? көй дә үзенчәлекле була төсле. Бик килешәм сезнең белән. Җиңел дә ул языла.
Яңа шундый үз, бик матур, бик үзенчәлекле шигырьгә көй дә җиңел языла. Авторлар үзләре үк э, күп, э, күп әйтәләр, чөнки э, ул шигырь инде э, язылганда ук көй белән язылган кебек була дип әйтәләр. Шулай Менә дип шигыре әйтүчеләр үк, дә бар. әйе. Әйе. Э, Безнең тыңлаучыларыбыз э, күп яза. Рима Абдуллина яза. Исәнмесез. Сәлам сезгә Мәскәү каласыннан. Мөдәрриснең иҗаты белән бик кызыксынып барам. Ул контактта миндә дуста. Мөдәррис үзе язган җырларны миңа җибәреп тә тыңлап тыңлата. Аралашабыз да, сәлам.
Кемгә бирим икән бу җырны дип киңәш сорыйм. Мин тыңлап карыйм язган җырларын. Алай юк иткәнем.
Юк иде. Конечно, синең барлык җырларың Рәсимгә бара дип киңәшемне язам. Дөресрәге, э, Рәсим Мөдәрриснең күп җырларын башкара. Менә э, шулай. Рәсим Низамов белән димәк сезнең тыгыз мөнәсәбәт үзара иҗади. Аллага шөкер, мин бик менә э, Рәсим Низамов белән күптән сагындым сөйгәнемне 2000 нче еллардан бирле аның белән аралашабыз бик күп кенә

Әйе, Ә, мин дә Ватанны котлыйм саклаучылар ир-егетләрне. көне белән ир егетләрне Мөдәррис әфәнде сезне дә шулай ук без инде Рәхмәт. тапшыруның башында ук котларга тәбрикләштек тә эфирдан тыш э, хәзер эфирда да котлыйсым килә Рәхмәт. тәбриклисем килә Э, чынлап та э, һәрберебезнең өч- һәрберебез өчен дә сез ир атлар э, яклаучыларыбыз саклаучыларыбыз булып сау сәламәт булып яшәсәгез иде һәм э, бүгенге көндә иҗат э, турында әйткәндә билгеле иҗатыңны күрсәтә белү дә кирәк бит әле ул. Менә э, озакламый март аенда булачак шушы чарагыз турында да әйтеп узасы килә. Э, концерт э, оештыру турында без инде әйттек, әйеме? Һәм җырчыларны чакыру турында. Бик теләп килә торганнардыр. Чөнки менә мондый катнаш концертларны безнең тыңлаучыларыбыз э, ярата беренчедән. Җырчылар үзләре дә катнашырга яраталар. Э, ничегрәк сезгә оештыру мәсьәләсе һәм гомумән җырчылар бик теләп киләләрме? Аллага шөкер, барлык җырчылар да менә һәрберсенә беренче шалтыратудан ярамы дәрес кенә диделәр. Аллага шөкер, бөтенесе дә э, с удовольствием катнашабыз диделәр. Шуның өчен аларга һәрберсенә зур рәхмәтләрем. Алла бирса, шулай халкыбызны җыеп, матур моңнарга төреп, матур концертлар уздырырга язсын иде. Чынлап та һәм бу авторга җыелмаса инде концерт. Шуңа күрә килергә э, чакырып калабыз. Гомумән, э, мин үзем дә яратам катнаш концертларны, чөнки һәрбер иҗатчының э, яңа җыры белән танышасың, әйме? Аннан соң авторларның авторның шушы җырлары икән һәм менә шушы җырчы башкара икәнлеген белеп кайтып китәсең бит әле. Күп кенә җырлар, иске җырлар гына булмаячак.

Ә бит нинди матур җыр һәм бик популяр җыр Мөдәррис әфәнде. Һәм безнең тыңлаучыларыбыз да беләсезме нәрсә дип язалар. Айгөл, әле ярый, әлеге кунагыбызны э, чакыргансыз, чөнки күп җырларын нәкъ менә э, аныкы икәнлеген э, белмәгән идек. Хәтта Гөлара ханым Шарипова чынлап та авторларны белмибез икән бит дип яза. Э, Чөнки Төнге урам минем өчен дә ачыш булды. Бу җыр чын хит. ди. Рәсимнең дә әлеге җыры чын хит. Һәм э, менә э, монда ничек уйлыйсыз, без инде эфирдан тышта сөйләшәбез. Җырларның авторларын белмәү ул җырчының гына гаебе түгел, авторга да әз генә шелтә белдерәсе килә менә минем бу очракта. Үзегез дә кабул итәсезме менә бу шелтәне? Әйе, мин э, теге усал булырга кирәк менә Роберт абый Миңнуллин күп. Әйе. Наверное, әйе, үзеңне күрсәтә белү тоже анда сәләт кирәк ансы өчен. Усал да булырга кирәк. Э, менә хәзерге бүгенге көннән менә усаллаша башлайбыз инде э, юк ул яхшы усал ул мәгънәдә теге начар мәгънәдә түгел билгеле үзеңне күрсәтә белү дә кирәк иҗат кичәләре беләсезме менә элек электән э, мин хәтерлим сездә дә булгандыр ул элек шагыйрьләр киләләр без мәктәптә укыган вакытларда әйме мәктәпләрдә фойеларда тәнәфес вакытларында шагыйрьләр безгә шигырьләрен укыйлар иде шул ук моментта аларның Э, шигырьләренә язылган җырлар белән җырчыларны да алып киләләр иде. Ул вакытларда хәтерлим әле, шул ук э, Миңгола абый Галиевлар, әйме, э, олпат шәхесләребез киләләр иде һәм билгеле, ул бит массага үзеңнең җырларыңны ишеттерү бала чактан ук менә без Белмибез бит. Әгәр дә күрсәтмәсәң, менә бу иҗат э, кичәсен әгәр дә үткәрмәсәң, Мөдәррис Газетдиновны каян белик без? Менә сез дә белми калар идегез. Без дә белми калыр идек, тамашачылар да белми калыр иде. Радиода э, э, ведущийлар белмәгәч инде халык, простой халык турында нәрсә нәрсә Шуңа әйтергә? күрә менә агарту эшләре белән шөгыльләнәбез бит. Әйе. Һәм безнең тыңлаучыларыбыздан э, тагын берничә хәбәр килде.

Концертлар белән Мөдәрисне Мәскәүдә көтәбез ди хәтта. Менә Казанны яуласак, яуласак, Мәскәүгә не ВКонтактега языгыз. Ничә кеше җыябыз, сразу билгеләргә кирәк. Ә, һәм беләсезме, ничә кеше җыябыз? Булсын ул ярты зал. Аның каравы шул ярты зал да э, яңа тамашачы арасында булыр, әйме? Белеп кайтып китүчеләр булыр. Ул бит менә э, теге сарафанный радио дип әйтәләр, берсеннән берсе ишетеп килә бит әле ул. Әйе, йорт зал булса да Казанда куябыз. Алла бирса, отменять итәү дигән сүз юк. Артка бармайбыз. Уфада да, ә, Казанда да, Алла бирса, менә Казанны көтәбез инде бу эфирлардан соң, бәлки, билетлар алына башлар күбрәк. Ә, әлбәттә, бик матур концерт куярга тырышабыз. куячакбыз, Алла бирсә, исән-сау булсак. Шуның кадәр күп популяр җырлар авторы, э, безнең э, студиябезнең кунагы, мөхтәрәм кунагы Мөдәррис Газетдинов белән без әңгәмәбезне турыдан-туры эфирда алып барабыз. Безнең тыңлаучыларыбыз шулай ук бик күп хәбәрләрен язалар. Э, Сез инде эфирдан соң да кереп танышып чыгарсыз дип бик э, уйлыйм. Ярый. Э, Һәм тагын бер хәбәр, хәерле кич. Бик матур күркәм әңгәмә алып барасыз, Айгөл. Кунагыгызны хөрмәт итәм, иҗатын яратам. Мартта буласы концертына билет алдым. О, рәхмәт. Менә бит. Бер кеше бар уже.
Венера исемле тыңлаучыбыз бу безнең. Һәм э, без инде бик куанабыз менә шушындый хәбәрләр килгәч. Әлбәттә, без э, шатланабыз. Әгәр дә ки без менә э, бүгенге там- тапшырудан соң э, тыңлаучыларыбызны җәлеп итә алганбыз икән, кызыксындыра алганбыз икән, чынлап та бик э, куанабыз, э, чөнки без бит инде таныштыру максатыннан Иә. чакырабыз сезне студиябезгә Әлбәттә. кунакка. Э, Теге бер сәгать дәвамында ы бары тик күңелсез булмасын өчен сөйләшеп утырыр өчен генә түгел ә нәкъ менә сезнең иҗатыгыз сезнең җырларыгыз сезнең булган халыкка карата мөнәсәбәтегез җырчыларга карата булган ы мөнәсәбәтегез белән дә таныштырасы килә мөдәрис әфәнде шундый ммм рәхәт һәм җылы сезнең белән студиябездә бәлки бәйрәм киче булганга гомумән безнең студиябезгә килгән һәрбер кунак белән рәхәт сөйләшеп утыруы Ә, сезнең башкаруда, автор буларак башкаруда җырны ишетү, ул шул кадәр мәртәбә, чөнки әйткәнебезчә, без авторларны ә, бары тик аларның җырларын җырчылар тәкъдим иткән аша гына күрәбез. Автор үзе башкаруында

Мин мәней. Синнән башка. Мин ул. Мин мәней.
Композитор, көп кенә популяр җырлар авторы Мөдәррис Хәзетдинов студиябездә кунакта Мөдәррис әфәнде. Бик зур рәхмәт сезгә бүгенге бәйрәм кичен ямьләп э, студиябезгә килгәнегез өчен. Сезгә Иҗат уңышлары телибез. Һәм әлбәттә инде Рәхмәт. Казан сезне зур итеп, матур итеп каршы алсын, алкышлап каршы алсын. Сезнең иҗатыгызны хөрмәт итүче тамашачыларыгыз бүгенге кичтә тагын да күбәйсен дип телим мин. Зур рәхмәт.
Барыгызны да менә иҗат кичәләремә чакырам. Зур рәхмәт чакырганыгыз өчен. Бик матур, бик ошады миңа. Рәхмәт, киләсе очрашулар шушындый җылы әңгәмәләр әле тагын күбрәк булсын дигән теләктә калабыз. Исән сау бул. Әмма хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз һәрвакыттагыча Булгар радиосы студиясендә сәхнәдәш тапшыруын мин Айгөл Хәйруллин алып бардым. Радиоканал Радио Татарстан